ndobva kwazowedzerwa umwe futi mm. ndobva kwawedzerwa umwe futi mm. saka minzwa iyaya ndobva yawanda kuita seven mm. ndobva kwazoti ah, nokuimba kuya kuya mazwi anobva unokuimba ndobva kwaita chi eh, tumwe pamusoro tunokwana seven futi

eh, gumi nemupfumbamwe 19 k saka ikako manje ndokava ndikarimba kakuru mm. saka kubva ipapo pakarimba kakuru ndobva kwapinda njari njari ine inenge ine minzwa inokwana makumi matatu neminzwa miviri kududzira 32 pamutauro wedu wechizvino ndobva yawedzerwa futi ndokuita 36 mm.
kuti ri panjari ipapo tateguru tisatenda kure mm. njari inonzi ndeyevanjanja hameno kuti munonyatso pakwanisa papatsanura rindamuza mwachiti njari mbira yevanjanja ah.
kunjanja uku kwana sinyoro
ndokwana sinyoro sinyoro akatouyawo ndobva azviwana wari muno sinyoro mwana wenyimi imimi Hanti anonzi Moyo Sinyoro. Mm. Moyo Sinyoro akusukira akuti eh, Moyo Sinyoro zvinoreva chi Moyo ndeye varozi. Mm, mm. Uyu Sinyoro munhu akatouya ndokusiiwa nemaPortuguese. Mm. Asiiwa mu mm. akachengetwa nachirwa mm. chirwa murozi mumwera mm. mwoyo mm. ndiye akachengeta ani mm. e, sinyoro uyave mm. sinyoro musikana aenda achinopa chi mm. sadza mm. ari murwere mm. Msikana yaye ndobva hadi adzinywana nasinyoro nasinyoro saka ava vaiuya vachinzi sinyoro sinyoro sei sinyoro sei sinyoro eh. chiputukezi eh. hausi mutauro eh, vamwe zonzi umoyo sinyoro saka mwana uya uya ndobva aberekwa hmm. aberekwa mwana waya ndobva anzi a ah, saka toita sei hmm. mwana uyu tomupa mutupo wokuti zvikanzi ah, tingamuti moyo here mm. zvikanzi aiwa hazvingaiti ehe tingamuti moyo kochidawo mm. zvikanzi hangonzi sinyoro mm. ndobva hanzi sinyoro saka ava anenge achinzi moyo sinyoro moyo sinyoro vanonzi vadyombwa vadyombwa
saka mwana wemukwasha mwana wemukwasha ndobva apiwa nzvimbo nani naasekuru ko pane vamwe vanoti chirwa venge ari hungwe anoti pavamao vakapanzwa sepa ndokunzwa kwatira kuti chirwa venge ari hungwe chirwa kuti anga ari mombe anga ari hungwe muyera shiri aiwa hmm.
chirwa muyera moyo muyera moyo ndiye akachengeta sinyoro iye ndoakasaka kuti esinyoro hanzi moyo moyo uchibva kuna sekuru sinyoro kubva mukutenda kutenda kwaiita vanhu vaiti a ah, tiri kutenda a ah, tiri kutenda sinyoro kati maputukezi kanti si sinyoro si sinyoro kuda ndokutenda kwavanoita eh, eh, eh. saka ndochidawo chamoyo sinona moyo sinona saka havana nhaka nenjara vakatoona ichiridzwawo yai vakatozviona zvichiridzwa muno zvokuti uye haana kuzoenda kumozambique akasara akagara muno mumwana iyeyo Eh, kuti akarerwa muno akaberekerwa muno akarerwa muno mm. baba vacho haambozikana kuti vakafamba sei kunosvika kumozambique eh.
mwana ndiye akazokurira kuno mwana ndiye akazokurira kuno hanzi sinyoro sinyoro ndo kuzopiwa nzvimbo iyi kunzi njanje ndeyevanjanja iyoyo saka tichibva panhare inge muchitaura takazinda pambira ipi eh,
Nhari iyoyi yenhye njani mm. makorekore ndo akawanda kuinhye kuigadzira uku kwaive nasimon mashoko kubhikita mm. ndo vairi dzanjari asi yakanga yakasiyana nei nemakorekore mm. Kuti yemakorekore yaibva kunenge kukarimba karimba kakabva nokuku kakabva nako kuti vanhu vese vakamboti ririri kuenda kugara mbarwe vaona kuti maputukeza akuve achifamba achipinda munomosekanzi hazvingaiti ah, ah, vanhu ava vanotitorera nzvimbo dzedu ndipo vakadzoka ndokusvikopinda munzvimbo dzavo vakapinda munzvimbo dzavo vachiona kuti a ah, nzvimbo iyi kuti munhu akatanga kupa vanhu eh, minda zvokuti dai tikatarisa kuti anganzi minista weland ndiani hmm. tinoona achibuda ari murozi hmm. murozi akanzi haana hwize hmm. haana wake umambo mm. umambo hwake idemo ndo vaitemera vanhu mugano mm. vabva ku vakabva vese kunhingi kugunuswa mm. vaiuya vaitanga vaona murozi mm. murozi ndiwo vatemera mugano asi murozi uyu kunzi murozi zvakabva pa pauchi mm. ndiye akadya uchi hwakawanda anzi ndiwe watiroza iwewe saka ndiwe murozi vachifamba ipaguruzo
watiroza iwewe eh. saka hauna ushe eh. ushe hwako idemo eh. ndiwe unotemera vanhu mugano vesa mm. vanhu anouya muno umwe anototemerwa mugano newe mm. anouya muno mugano newe mm. hauna mm. wishe mm. saka varozvi vaya ndobva vari ndobva vaona kuti aiwa tiri kuwanda kaisa mm. tingangogarawo tiri vanhu vasina vasina ushe mm. ah, zvingaita izvozvo mm. ndokakatanga kupatsanurana mumwe wati mwoyo mubvimwa mumwe wati tiri mwoyo wakatakwa mwoyo yevaduma zvichingodaro vanhu vese angoti angoita moyo vaduma kubva vapiwa dunhu rake
zviri kubva imomurozi uyu ndinonzi dhewa bvumaranda vachingodaro vachingoenda kune moyo dzakawanda zvekuti ya dzimwe ana moyo chirandu zvingoenda zvakadaro dzimo izvozvo vakaitira kuti tiwanohwize nyika inopera kaitisina kutonga ndobvavadi ndobva vatonga vakati a isisu vaatani madzinza edu ekutonga
saka mukuti varozva vachipahwizi vanhu Makore nguva yakapiwa vanhu hwizi nevarozvi makorekore ndopaakavandudza karimba kaika vakuisa kunjari karimba yeah. tikuti njari ndo yakatanga kuvandudzwa pakukarimba kubva kukarimba ehe asi karimba ikaka kakabva kuguruswa here kakabva kunoti pane nhau mbiri zvoti mbira yakabva mudziva vamwe bva kuti mbira yakabva kuguruswa saka mbira yakambobva kupi tatekuru mbira e, zvechokwadi kuti mudziva eh. vanotaura saizvozvo mm. mazwi mm. aibva mudziva mm. saka mazwi aya akati a ah, madzinga aya ari kubva murwizi toita sei akanzi a ah, nomu ko tikatsvaga utare tikari tikagadzira tichifananidzira nemazwi iwaya zvinoita sei ndobva vagadzira nhingi vatora utare ndokugadzira nhingi eh, karimba hmm. ndobva vaona kuti ah, karimba zvechokwadi kari kurira hmm. kari kurira kari kufanana nezviya zviri kubva mudziva mu hmm. vakati haa tazviwana wose maungira aibva mudziva emusambo wembiri ehe maungira aibva mudziva ndovakagadzira karimba vachidero maungira ayaya aibva mudziva ehe mm.
ati ha tazviwana mm. ndopavakagadzira e, mbira iyoyo vachizogadzira mbira iyi ndopaka pakatorwa ne pakauya munhu wekuisraeri ndobva aona akati a ah, izvi zvinhu izvi zvinonakidza izvi isizvi tingaite zvipi kana chiridzwa chese chiri muno pasi pano hachisiye panapa hachisiye pana dotila sovamiledo eh, zvakabva pambira zvakabva pambira samuti vanoti munhu akabva kuisraeri ndisoromoni kana kuti anonzi akambosvika muno mukatateguru ndofunga ndiye akazviona mbira akatianonzi ane mugodi yake kakunyanga uko yegoridhi wosamuri zviridzwa zvese magitare mapiano zvese zvakabva pambiri kuti uyu uyu kuisraeri uyu akatora ndobva anogadzira hapo hapo ya yeah. agadzira hapo vamwe vakati a ah, icho chii chiiko chii chinoridzwa chakadai mm. maspanish ndobva vagadzira acoustic mm. guitar mm. vagadzira acoustic guitar vamwe ndobva vagadzira piano zvakangoenda zvichingoenda zvichingoenda zvichingoenda asi zvakabva muno muzimbabwe zvakabva umuno izvi inhaka yedu yemuzimbabwe inhaka yedu patichibva patapedzera kutaura panjari panjari eh, takaenda pambira ipi yakazogadzirwa ichibva kuchiva panjari pakazouya mbira iyi inonzi yemhururu yemhururu eh. eh. iyi mhururu iyi

mashava o ishona yakadzama ipasi novatimire achave eh, mashave eh. achakwi eh, anoridzirwa uchakwi mbira idzozi idzi ndo dzinonzi mbira dzaachakwi dzine makis mangani mbira dzemhururu idzi idzi dzakatanga dzine 22 mm.

tinoridza dziri pa 28 asi idzi idzi manje mm. dzakati fanane nenenge pane isu tinoti nhare mm. tati nhare

naagora handi munovaziva eh, eh. agora ndo vakatanga vembe vari panhamo
eh. vakatanga vari panhamo kuchema kwaita vanhu kuya kuya nokuimba kwaita vanhu ndobva vashuna mbira dzavo ndobva vatanga kuridza panhamo ipapo vanhu ndobva vazo nyanya kuchema
saimana chipo chakadzama kasekurugora ngarigonyamira mukuru
ndo ndopavakazvidi pavakazvitangirawo panhamo mm. tozoti kudzimbo manje dzimbo tikati dzadziya dziya tikadzifananidza nedzidzadzi hadziimbirane zvakanaka eh, dzine uvembe eh, uvembe discord riya riya paku hmm.
pamaundira
anoita discord saka

inobva kunoku ka idzi dzese dziri kunoku izvi mm. dzinobvawo kunoku dzakadarowo futi mm. tozoita dzimwe nhatu idzi dzinenge dziri pamusoro mm. iyi inopindirana idzi dzeedongonda iyo inenge iri panapa nepapa dzinopindirana idzo idzi pamusoro dzinenge dziri iyi neiyi nei dziri nhatu dzoenda pamusoro kozoita dzepasi dzinodzikawo futi tikati iyo inenge ichifanana nei neiyo inenge ichifanana nei nei kunoku futi zvoenda zvichidaro dzaadongonda manje

ndobva vari vaisa vati kekunzako vachiridza vakaridza naefat mjuru vakaridza nge rinonzi marenje eya marenje inja rine makonde akamunzwa vamwe vachanzi tiri kuda nja rine makonde yakatangira ne makonde vakatora vachifananidzira chi njari yairidzwa kune makonde kune makonde mm. ndobva vaitora ndokuifananidzira neiyi nevemberi eh, mm. ndobva zvadii zvabva zvapindirana zvanzi haa njari nemakonde eh, asi kana kuri kuti muri kuda mbira mukada kutsvaga mbira muchiti tiri kutsvaga njari nemakonde hamutsvage hamuiwane asi kuti munotsvaga gandanga kana kuti vembe Nei uchinzi gandanga?
Gandanga wanzei kana raakurira hmm. eh, eh, vanhu vanoita kuvhunduka kwazozanika kuvhunduka kayazvaitika paisvika magandanga kwehoaiwa haa magandanga anga ari magandanga kare kwaive nemagandanga wai vaibhinya vanhu makare kare chechepasikagandanga aiwa aitobhinya madzimai